Simba arati karange go support Matiang'i. Atebe ng'a bono inche Raila na Ruto ngo support naende obogavana obo bwa Kisii ngoboriginde. Eki nekoorokia ng'a Matiang'i nabwate egetiro ekenene sana Kisii county. Lakini pia oku nokoorokia ng'a Simba arati obeekire abanto abang'ao. ase ebirengererio biabo b'omotwe, gotiga abagusii boka banyene ebirengererio babwate about gusii. Bono, simbarati amwe egodefaya matiang'i, obogavana bwaye nabo nere mbori chikomobera rahisi, ase eng'encho First ntibwate gwevia amatiang'i. Second ntaete mbaire through ase evideo eye buna obogavana bogoakire chikura Gusii based on echinyomba chiaito chire chire chire chia Gusii chia omogusii in Kisii county. Lakini ntarabaira through that because ne eanalysis ngokora ya chinamba ngogwancha ngogosaba ase ogwancha kwago o subscribe o comment ekero kwagocha evideo eye. Nechannel yane nenke baria monyara konye support kindly nye support baria motete kondigia ase egesongo nonye mokwa times nabo mokondigi naro nao togoshare amang'ana a national politics teng'enete gokwana ase obwagare amang'ana aya ase imbarati in kisii county gubernatorial seat buna tokamba bono iga clanism chinyomba obonyu chinyomba chichia gusii gokora chire ngore nchibwate omochango omonene sana ase oyogotang'ana obogavana in kisii county. Kero Simbarati achete last time, aagete esabu engiya sana, akaenda koyia erunning mate, akoyia erunning mate korwa Nyaribare. Akamanya koyia oywo orenge omo omo deputy governor oria arusetie obisi okorokwa Monda. Kero airete obogavana.

Kagotigera Machogu chinamba chionsi chia Nyaribari, Machogu omoakire obogavana, akarusia Running Mate ororo. Ekenyarekana ng'a chinamba chiria chia Machogu bago-divide, na Simbarati buna arenge ecampaign engiya na Onyonka, bakabua Machogu noe Nyaribari enyene. Simbaracha anyore chikura chia igoro mono. Buna tokogamba iga, simbaracha abwate Richo Obebo. Richo Obebo tari strong as such komua chinamba echio one fifty thousand. Lakini assuming he gets stronger, nabo akomoa chikura chinyinge on board. Nao buna onto ateba ng'a onye esimba arate gochia goak na amatiang'i, naki agochia gokora? Naki combination egochia gokora, egochia gokorwa ya amatiang'i ko make sure ng'a etimu yaye nabo yabeire obogavana. Kitutu, ekero ndarigia chinyomba chionsi bono, Kit Getutu ebwate chinyi chi chi chikura one hundred and twenty thousand, Bonchari egatwara about sixty thousand, Bomachoge egatwara one hundred and five thousand, and then South Mugirango egacha about.

Gokorigia chinamba chiranyare baria ebwate 150,000. Baise gotenenia ecandidate stronger against Mbarati korwa Nyaribari. Totebe batenenie omonto buna ega omonto omokong'u orakore amagenderero. Tigana tigana chigavana echi chinde chia chia Kironsi. They will have a good starting point because ekero omonto agotenena arigerie obogavana na obodeputy bagochira obogavana bake chikura. Koringa ne ewave nere ya Matiang'i, egavana eba kenyore chinguru Nyaribari. Igo 150 yonsi tebe ime echachire. Bamanye korigia edeputy korwa bo getutu. Baise korigia edeputy korwa bo getutu, it's one of the strongest combinations because egoeta chikura ang'e wo 270,000 bono on board. Lakini bo getutu nigo eretwe obogavana. Bono ende mbabwate baseneta. Tekoba fair. It's the best but tekoba fair. Bono egento kerabe neke.

chikura chiakore ki? Chiamentire. Eye nere enchera yoka yogodeal na simbarati in 2027 atachieti kounga matiang'i ki? Okoboko. Tokorigereria gocha maate igaa, egavana eise korwa Bogetutu. It's automatic mpaka tonyore e deputy naintwe korwa bo- bonyaribari gose bomachoge. Lakini bakoamua babeke nyaribari kando mpaka nyaribari oboseneta boruo, boruo egere borente chikura nke gochia ase ensemo eyende ya ki? Ya matiang'i. Okomenta ne wave ya matiang'i, chikura echi chiabire chinyinge chisaine chigoetwe for governor in Kisii county. Very important. Igo bono ki bagochia korigia leadership ya Kisii County in 2027? Mpaka barigererie balancing y'obonyomba. Onye Mumachoge tanya konyora gento gete, anyore. Ntobwate obo deputy speaker, ntobwate obo speaker, togatwara obo senator, togatwara obo women rep, togatwara nobo deputy governor, togatwara nobo governor banyene. ebirogo ebi bitano bionsi goika bibe distributed across chinyomba chionsi chia Gusii, ekero onde bwensi tafeeli left out, eki erakonye sana. Lakini chikura chibente korendwa mono kabisa nechi chi'amachoge. Amachoge chikura chiria mpaka chirendwe ase eng'encho ne chinyinge mono. Igo mpaka onyore obo deputy governor, obo speaker, gose onyore obo senator. But onye echio chibitato, ebi bitato.

bwakogenderera gokora egasi, nanyore more votes, so igo ngosaba where we are across the country, tosabe matiang'i na simbarati bakore egasi amo. Matiang'i atebi simbarati omoke egasi eyio achakire gokora a keep on doing it mpaka agusie echenji. Iga twenty twenty seven na elandslide bakoira chikura very early in the morning. Obuya bwa matiang'i na simba kobwaka amo, gusii yonsi pi ekoba united. Obobe. Bwa amatiang'i na simba gotagwa goaka amo, gotakora egasi amo ekorokia ng'a simba aratie omonyene, gochia aire omogusii. Secondly, matiang'i akorekana ng'a tara unite gusii. Thirdly, egochia go destabilize chikura chiochi gocha ase etebe ya matiang'i in 2027. Timaeti inki moroche ase evideo yane, ase ogwancha kweino nabo mogoshare na inche to the at the comment section, ekero twaumerane, keep on fail fo keep keep on following the videos that we do here.